ku nga sati swa ku xi dyiwile munhu un'wana luya ni luya wa twisisa hi ri nghwatlasi swi vitana tano wa twisisa e a ku na swin'wana ni ta ku byelaka xana definitely na mina ni vula swona mina swin'wana ya swo tika ta swi vula Mom. Hallo, avuxeni vanhu va hina maxaka hina hinkwako la mina ni ta kumiri kona ka nongonoko kwa hina wa nkanelo wa gingirikani na mina mandla legera gingirikani wa ka maxava namuntlha kahlehlehe is a breaking news loko i twa ku ku na breaking news leswi humelaka namuntlha um ku na ngoma leyi hi nga tshama hi mi byela yona ya candy bevule ya single ya hi nge te yi ta huma hi vo february se yi humile ta teswitarata vanhu vo ta ve le vulavuleni hi yona Eh, se ngoma leyi yi tlangiwile a palms hi ku hela ka ka weekend ku na ti-celebration ta ti-birthday na mayengani se ngoma leyi veri i ngwatlaza laha fambisanaka na mayengani na sandglen um yi le ku beni swinene vanhu vo tala va swi tivi mara ku ngwatlaza xindera swi vula yini naswona namuntlha hi te laha hi ta vulavula kahle na but ezrom

hi ta zama ku va hi tlhantlha hi tinhlamuselo timbirhi um lexi humelelaku um xindere um i rito leri ri taku ri tumbuluka kusuka eka eka xona kambe loko va ri twarisa va ri twarisa ri ri xindere xindere xindere so um nhlamuselo ya roho ku va ku ri um ni nga vula leswaku i an old lady kumbe va mhani lava lavakulu so loko la ta yi vuyisa ku yi hlamusela ku ya- loko ku chi- chindera i- i- i- is an old lady la i mu- i mukhegula. mukhegula Oh, kahle. eh, so loko hi la ta kota ku yi twisisa kahle ka yena mali Mm. hi nga ha va hi kongomisa ngopfu eka ku va eh, tanihileswi swi tivaka ku ri hi xitalo eh, vakhegula hi vona va hlutaku ebyala so um, hi yo mhaka loko ku vulavuriwa hi matlaza matlaza um, ku va ku kongomisiwe ngopfu eka byala byo karhi um swi nga va swi tikanyana ku va hi kota ku fikisa va ebyala lebyi kumekaka eka tiko rini ah, xikombiso hi na vubyala lebyi swi tivaka ku na vucema eh. vucema byala lebyi anagini swi tivaka byi kumaka emozambiki kambe vatlaza i ku nga va kongomisiwa eka byala byo karhi eh. ximberi ku va kongomisiwa um eh, ka lexi hi xitsonga xo hlantsweka va nge i ndzheko i ndzheko o i xikhombo lexi leswaku swa ku loko munhu va kha va nabya va kela hi xona xikela ku xona vanhu vanhu loko munhu a ku nghwatlaza swi twa ni nga ri va ri nghwadla a yi na hi swi tivi ni nga tivi swa pfumeleriwa ku vanhu va tirhisa rito leri mi heta ku ya kambe loko hi langutise kahle kumbe karhi hi yingisela kahle ingoma leyiwani um mi ta kota ku va mi kota ku ri mi kota ku tsavula eh, swin'wana leswi endla ku ri swi seketelela erito leri mi heta ku ri hi ku lexi humelelaku um eh, loko ken bevula a nghena laya ka risimu leriya mm. u nghena after kun'wanyana a hlamusela ku ri va nghena kamereni va vanhu kambe van'wana vanharhu ah. laha swi nyinga ku hlamuselo ya ku va swi seketela ngopfu eka ku va ntiyiso swi nga ha va swi vula swo sweleswo hi ku um na loko sandlena a karhi a hlamula kun'wana u hlamula a karhi a tiyisa leswaku ri no hakanyingi loko ni ku nyika swo karhi u tololo ka u nga hakeli ende hi xitani hi swi tiva ku ri okay fanekele ni tirha ka munhu a fambisana na mintirho ya ku va munhu a tsakela ngopfu mhaka ta masangu hakanyingi u va u langutele ngopfu ku va u kuma xo tala vutezi rhumele ku mi ringisele leswi mi ra ku na kun'wana laha ku na laha ku twelaku munhu wa xisati a khara a ri kucemela mo hlongorisiwa hambi u cemela yini a ni swi tivi kumbe vanhu va va va ri kwale ndlwini ke a swi tivi macemelo lama nga dlaka ka swimbelelani la ku vona ku ku cema ka n'wansati i macemelo ya ku va ya twala ngopfu ya ri ekamareni so eh, hi yo mhaka ni nge ni nga ha yima na n'we loko mi ku eh, ku nga va ku humisiwe eka eka nghwadi hi ndlela yeliya hi ku eh, ma ma ma ma ma swi twa loko eh, mpfumo lowu wu vuriwa na ku ri i mean a wu tumbelani ko va wo straight wa loko se ku ri kamereni mpfumo lowu hayi hi swi twile mi mi xi bele tindleveni loko ri xibamu um hinkwenu ni tshemba ku ri mi ta mi kume tinhlamuselo to karhi hi na nhlamuselo leti hi nga na tona a hi ta ntiyiso kumbe hi leti hi nga ta ku ti na ti-facts ku va leswi hina hi swi tivisa swona kumbe leswi hi nga swi tivisa swona na n'wa hi loko mi na nhlamuselo to karhi mi nga hi byela ka youtube channel ya hina mi subscribe laha hansi mi commenta hi mavonelo ya n'wina ku ri watlaza swi vula yini na xindero swi vula yini loko loko namuntlha hi ta ku kumeta kwala hi nge za ya kule rhandza ku khensa swinene ka but ezrom va mi joinini no hinkwavo mi khensile swinene ta ku ekesdor swinqani yo ku tshele ku nyora mfesti mi totora Na nona tuna muntlha hi gimeta kwala mi nga titimeli eka stores linganiwe inkomu
maitiko a tlhentlha i ya tlhentlha na wena i ri wexe a ku na Bokisi ra vafi va nga ta fika va ku we are doing a double coffin.